Siz hiçli how! Näme boldy saňa? Kime garaşýaň sen? Menmi? Hawa. Men bir gyza aşyk boldum. Näme näme gaýtala? Eý, men söýdüm diýä, üýtgeşik zat diýämi? Heh. Söýmek bir gowy zat. Heý, aşyk bolan bolsaň beýdip oturmaň näme? Aga men ony tanamok-a how. Ýöne şu taýda şu jaýa girip gidenini gördüm ine şu taýda ýaşaýan. Indem tä çykýança garaşyp otyryn. Çykansoň tanyşsak jan dostum. Heý, tanyşmak üçin şondan aňsat zat barmy? Hä, näme etmeli? Aýnasynyň öňüne geçýäň. Hawa. Agzyňy açyp aýnasyna seredip güzürdediberýäň. A bolaýasy soň bilen. E o näme bolman-aý? Azat dönmez etdimi? Söhbet vaat etdimi? Ey iň vakit sah hanım etdimi? Ey solon kavollo senki ne için bolmasın ay? Olam aydımçı artist. A men näme ho? Men de ses tamam öňüne çykyp aydym aydar ýaly. Ey sen aydym ayt yan mı? He näme etmeli onda? Aynasın öňüne geçyan. Hawa. Sen ağzın açtı. Gıymırla düver. Aydym berden özüm oy var yan. Meh. Bolar ödyan mı? Näme olman? Ýa hupbalar edýäňmi? Ýok. Men-ä seniň şu pikiriňi gollamok. Sen ýene bir zadyň üstünden barýaň. Aý dost, men ony-da söýdüm dä, söýgim üçin kömek ediň obrat bolarlaý. Bolar dostum. Beh. Aý owarra. Gitdikmi oglanlar? Hawa. Ýok.

Aýtdym-a men bolanok diýip. Men gowy oglandyr. Gowy, gitdikmi? Ýa, ýogsa-da adyny bir bilýäňmi o gyzyň? Adyny? Hawa. Gowy ýaňy eşitdim. Kim ady? Ady Leýla. Eý, kak ras dostum, şoňa laýyk aýdymam bar-da Leýla diýip. Gowy daşyn. Gitdikmi onda? Gitdik. Ýör. Ine haw ine ine ine. Hany, hany. Ine şu domda şu bölgede ýaşaýan ine ine şu taýda. Hany haýsynda? Ine haw ine şu ikinji etaş. ikinji etaşmy? Haw haw haw. Be, başladyk bolna. Haw haw haw. Bu neýin näme? Aýdym aýtdyrmak üçin kolonka. Şu hä? Hawa, Ey bolya bol, bol başlaly. Wah Leyla can. tapdym dostum, tapdym. Tapdyňmy? Goýbereýinmi?

Nätdiň muny? Aş etdim, etmelisini etdim. Gel başarsaň maňa deg. Gel başarsaň maňa deg. Aýam degerin, Düş aşak. näme degmä? Düş aşak, ýüzde ýüz gürleşelim. Garaz Ýa häzir. bu- Garaz, garaz, garaz. Ha, gördüňmi, gidäýer men barsa. Gördüň mana gorkup gitdi menden. Ha? Ey yaram. Içim. Dayda ne etti sen dayda? Bile var etti. Düş. Men halyana körük. Men halyana. Men size söýgi görkezerin häzir. Muň orduň daýysa. Sekiz ordu daýysa. Ýene-de Semet aýza, bersene maňlaýlaryny, men şulary aýtdym, aýdyp aýtmalyňam şu at. Gatyrsana sen müreşek, pilan körüň senden turýan. Aý Döwlet, daýajan, diýmedigim. Diýibem bilmersiň, hä? Gel oturma daýajan. Aýdyp şu taýda görnäýmäň. Gelmedim. Göteriliň, gözüm görmesin. Aýtdym men saňa, gelmän diýdim. Bolanok diýdim. Ýör. Leýla dost, Leýla! Leýla bolmaz, ýöre.